Tuchan zumtu mi tampi nih Khrihfa tam deuh nih cun Pafa Thiangthlarau minthum in tipilnak an in tawn i cucu a dikmi a si silole Matthai chung i kan hmuhmi Jesuh Khrih hrimhrim nih a kan cawnpiakmi a si tiah bia i elnak hna a chuak tawn i cu bia elnak ahcun Pathian mi pathum pakhat zummi le cun Pathian cu Pa, Fa, Thiang Thlarau in Jesuh Khrih hrimhrim a si tiah a zummi oneness le trinity tiin an i debate tawn lengmangmi tipil inak kong kha a si. A taktak kan ti ahcun hi Matthai a ngan kul le riat, a hme hleiriat in hleikua i kan rak hmuhmi Pafa Thiang Thlarau min in tipilnak va pe uh tiah Jesuh Khrih nih a rak chimmi kha zeitindah a si lai timi hi video ah hin ka chim lai. I ka van rel lai Matthai a ngan kul le riat, a hme hleiriat in hleikua Jesuh nih cun a hung naih hna i vancung le vawleicung i ummi nawlngeihnak vialte cu pek a si cang tiah Cucu Pathian nih Jesuh Khrih kha nawlngeihnak vialte kha pek dih. Vancung le vawleicung i a ummi nawlngeihnak vialte kha Pathian nih a pek, Jesuh Khrih kha. Cun an hmeh hlei-kua ah, cucaah khua sakip ah va kal u law miphun vialte ka ka zultu ah va ser hna u. Pa le Fapa le Thiang Thlarau min in tipilnak va pe hna u law timi kha an i tlaih i tipil pek tikah Jesuh Khrih min hmang loin Pa, fa, Thiangthlarau min in kan pek an ti ko nain pa min a lang lo i fapa min zong a lang lo i Thiangthlarau min zong a lang lo tiin uh, UPC kan ti ko lai maw. Uh, oneness zumhnak a neimi pawl nih cun uh, an elnak an thin tawn vemi pakhat a si. Si ahcun khat lei lamkaltu a ngan pahnih a hme sawm thum le pariat ahcun Hitin a ṭial: Peter nih annih cu a thawh hna i, “Nan dihlak in pakhat hmanh bau loin nan sualnak khan i mer tuah u. Nan sualnak kha ngaihthiam nan si nakhnga nan sualnak khan i mer u law Jesuh Khrih min in tipilnak in tuah u. Cun Pathian laksawng Thiangthlarau kha nan hmuh lai,” a ti. Hika ah hin Jesuh Khrih nih cun Pa, Fa le Thiangthlarau min in in u ti, pek u ti. Cun hi khatlei lamkaltu ah cun Peter nih cun Jesuh Khrih min in tipilnak in tuah u tiah a chim fawn. Khi tikah hi caang hnih ahhin Trinity nih cun Mathai hi an tlaih i cun oneness nih cun lamkaltu a ngan pahnih a hme kul le riat sawmthum le pariat kha an i tlaih ve. Khi tikah Pa le Fapa le Thiang Thlarau min in tipilnak timi hi aa a taktak an ti ahcun Mathai nih a rak ṭialmi si loin aa vawleicung dihlak ah Hlanlio pi ah vawleicung biaknak Khrihfa biaknak a rak dirhtu an ti ko lai cu a rak hrawktu Catholic in a rak chuakmi a si. Catholic nih hin Pafa Thlaihra min in va pe u tiin Baibal ca chung ta kha an thlenmi a si. Cucaah khoika kan hmuh khawh kan ti ahcun uh, Britannica Encyclopedia 11 edition volume 3 page uh, zathum le sawmruk le panga in zathum le sawmruk le paruk ah uh, hi Baptist pekmi formula Pa, Va, Thiang Thlarau min kha Jesuh Khrih min kha anmah Catholic nawlngeihnak in an rak thlen tiah a rak ṭial. Cucaah Pa le Fa le Thiang Thlarau min in tipil va pek u timi kha palh bak mi si ti kha chim i duh. Maw cucaah zeitindah a si lai kan ti ahcun ka min in va peh u ti hi a si. Jesuh nih cun hung ngaih hna i vancung le vawleicung i ummi nawlngeihnak vialte cu pek ka si cang. Cucaah khua zakip ah va kal u law miphun vialte kha ka zultu ah va ser hna u. Ka min in tipil tipilnak va pe hna u law tiin a chimmi kha khakha hmaanmi a si. Zeiruang kan ti ahcun Matthai angin hleiriat a hme kul zongah hitin a ṭial. Zeicahtiah ka min in pahnih pathum nan i pumhnak ah kei zong nan sinah kum ve tiah a ti. Jesuh Khrih nih ka min in Minung pahnih pathum nan i pumhnak ah kei zong ka um ve, nan sinah ka um ve ti, nan laiah ka um ve ti. Cun Kolose chungah Paul nih hitin a ti fawn, Kolose ngan pathum a hme hlei sarih ah Pathian kan Pa cu Khrih thawngin nan lawmh caah nan tuahmi thil si hna seh, nan chimmi bia si hna seh, Bawipa Jesuh Khrih min in si dih ko seh ti, si dih ko hna seh ti. Zeizong vialte kan tuahmi hi a Jesuh Khrih min in tuah ding a si ti kha Paul zong nih a chimmi a si. Sinah vialte in Catholic nih cun Jesuh Khrih min lawng hi a za lo caah an rak biak tawnmi Pathian pathum kan ti ko lai cu. Kha chung i pathum kha mi pathum tein uh, thluak kha kan rawl fawn i khakha vawlei cung nih cu Babylon zu cu an ri cang caah zeitin hmanh zeitin hmanh uh, thlen khong ah ti lo i uh, Pafa Thiang Thlarau tiin uh, Pathian mi pathum Pathian pakhat tiah an ti tawnmi kha a si. Cun Britannica Encyclopedia Volume Three page sawmriat le pahnih ahcun hlanlio chan ahhin zumtu hmasa chan ahcun teh tipil innak hi Jesuh Khrih min lawnglawng in a rak si tiah cuka ahcun kan hmuh khawh ve. Cun Canny Encyclopedia Religion timi page sawmnga le pathum ahcun hlanlio zumtu hmasa hna cun Trinity cawnpiaknak second century maw AD zahnih hlan ahcun Bawipa Jesuh min lawngin tipilnak an rak in tiin a rak ṭial ve. Cun anmah Catholic hrimhrim nih Catholic Encyclopedia Volume 2 page zahnih le sawmruk le pathum ah Catholic Church hrimhrim nih hin hi tipil peknak Jesuh min hi an rak thlen tiah ṭha tein anmah Catholic Encyclopedia hrimhrim nih an rak chimmi kha a um fawn. Cun aa hlan lio Khrihfa hna zong nih hin hi bantuk Jesuh Khrih min si loin cu pa le fa le thiangthlarau min in tipil innak hi tuah ding a si ti zong in an rak thlennak zong hi Interpreter Dictionary of the Bible thongkhat le zakua le sawmruk le pahnih submit-nak page zathum le sawmnga le pakhat an rak ṭial. Cun Caney Encyclopedia Religion timi thongkhat zakua le sawmsarih an rak ṭialmi cauk i page sawmnga le pathum zong ah hin Hlanlio ahcun Jesuh Khrih min in tipilnak cu an rak in nain hnuleipi ahcun Trinity cawnpiaknak kha Pathian pathum, mi pathum Pathian pakhat ti cawnpiaknak kha a hung lar tikah Pa le Fa le Thiangthlarau min in tipilnak cu an pek tiin tuchan tiang Baibal ca zong an hrawk i zumtu nu tampi zong nih Jesuh Khrih min kha an hmang tuk ti lo. Amah nih cun hi vawlei cung, vancung le vawlei cung i a ummi nawlngeihnak vialte amah kha pek a si ko a ti ko nain Jesuh Khrih min hi a za lo caah pa le fa le thiangthlarau tiah an rak thlenmi a si tiin anmah Catholic hrimhrim nih hin an rak ṭialmi kha a um. Cucaah Matthai a ngan kul le riat a hmel hlei riat in hlei kua chung i pa le fa le thiangthlarau min in tipilnak va pe hna u law timi kha kam min in tipil va pe hna u law ti kha a si deuh ti kha chim ka duh. hi video zohtu nan dihlak cungah lungdonnak tampi kan ngei. Bia hal duhmi siseh, nai fiang lomi siseh, comment ah ṭha tein rak ṭial u tiin kan sawm duh. Nan dihlak cungah lungdonnak tampi kan ngei.